Xi ktieb qrajt dan l-aħħar? Qrajt xi ktieb bil-Malti? Xi kultant naqra daqsxejn il-Bibbja, dik biss li naqra. Bonġu. X'għandna?
Jiena Rachel. U jien Sam. U llum Jum Dinji tal-Ktieb, id-Drittijiet u Jum il-Libreriji. Ktieb, kemm jekk e-book, audiobook, jew inkella ipprintjat jista' jservi ta' kumpanija u tagħlim. U kont taf li l-litteratura Maltija mhux bilfors tfisser ktieb bil-Malti? Kull sena jiġu ppubblikati mijiet ta' kotba f'Malta, kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż, Srats Maltese and English Books too. Illum ġejna il-Belt ħa morru naraw naqra in-nies x'jaħsbu dwar il-letteratura Maltija u ntuhom il-kotba wkoll. Din hija inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Love in Malta. Tlaqna se? Tlaqna.
X'inhu l-aħħar ktieb li qrajt? Eh.
Naħseb meta kont sekondarja ta. Meta kont l-iskoli imma. With my stepdaughter Royal Dahl about. Misli kid stories and was nice. She makes me love books because she loves them a lot, so. Issemmili xi awtur jew poeta favorit tiegħek? Trevor Zara.
Alright, ħa ntik ktieb għat-tifel. L-aħħar ktieb li qrajt? Moddija taż-żmien.
Palissa tgħidlix min kitbu, imma naqra kotba jiena. Qabel rari kont issib tib bil-Malti ta' mallum issib ħafna. Hi, can I ask you a question please? Sinjura taqra bil-Malti inti? I, I used to read the Maltese books that you were assigned at school, obviously. There was salib tal-fidda, you know, the usual ones. Um, incidentally, I am My brother is il-lapes. Paħ, paħ, issa daqsek, sejjaħ li toni zar. Lombardi, jek dawk il- artisti munu Maltin li fuq xi romanzi. For sharing your story with us, we want to share a story with you. And we have a children's book that I think your children will enjoy. Meta eh, titla xemx ta' Giuseppe Aquilini, Giuseppe Koti jismu.
Bil-Malti inħobb jien ħafna tawent u rożi u dawn l-affarijiet eħe hekk. Ilu da, dwal fil-fortizza kien jismu. Ħan tiktib tal-li joġbok tipparteċipa. Iva, grazzi. Sax ħan tiktib vera tajjeb ir-rota daret dawra kważi sħiħa ta' Nadja Mifsud. Nissuġġerilek taqra għax vera ktib tajjeb, rajtu u tal-ġeb. Do you read anything in Maltese ever? Not that, not frequently. Taqra kodba bil-Malti? Vera xinu l-ħar ktib li qraj?

Ta' Marco Falzon l-istorja tajba ħafna. Maybe to boost your Maltese reading, I can give you a Maltese book by Emmanuel Mixi. All right, senjur, ħantik ktib biex tkun tista' tkompli taqra. Fidejk, l-ewwel wieħed. Laħantik dan il-ktib tal-joġbok tipparteċipa xedin għaw biex nipromovu l-kodba u tkun tista' tieħed daycare jew l-iskola biex ikollhom ktib iħor bil-Malti. Naħseb li bħalissa jekk għandek tagħmel att revoluzzjonarju li taqra ktieb. Yeah, in fact I'm actually reading a book eh, mill-manifest tal-killer of Scottish Gimri. Really? Yes, yes, yes.
Naħseb li stajt relato oh, l-fat li taħdem fil-ġurnalizmu u għed taqra dan il-ktib, għax huwa ktib anarkiku ħafna. Exactly, History of Anarchy, it's typical, I didn't know anything about it actually. Ija, jiena bħalissa naqra The Confectioner's Daughter ta' Ludrovnik. How was it? Tajjeb ta,
tajjeb ħafna, il-karattru u hija kważi fuq matriarkija li huma vera reżiljenti u jirnexxielhom iwaslu l-biżness tal-familja l qudiem Vera tniħu gost naqrah. Iva. Romanzi, poeżiji, novelli, għandna letteratura mżewqa ġmiela, issa kull ma jifdal hu li tiftħu l-ktieb u taqraw.